Менә төшәбез, егетләр духи саталар. Рәхәтләнеп. Бу инде бик тарихи мәдрәсә бит инде. Ничәдер 100 ел моңа. Ташкент үзе относительно яшь шәһәр инде ул. Но менә бу мәдрәсә иске бина. Ага, советский конструктивизм. Монысы среднеазиатский стиль бит инде. Күрәсездер. Шәһәрнең уртасында монда яңа высотка бер 25 этажлы төзелеп килә. И шушындый бухарский стиль. Ул тыштан бит инде. Монысы менә имам хатиблар бүлмәсе. Шунда кереп сорауларыгызны бирә аласыз. Ә менә монда без чыгабыз инде элеккеге тарихи мәдрәсәгә. Карагыз. Нинди матур күркәм тарихи мәдрәсә. Аның кыйда бит шушы мәчет урнашкан. Хәзер шул мәдрәсәне карап китербез. Көнәтчәбез, егетләр духи саталар. рәхәтләнеп. Бу инде бик тарихи мәдрәсә бит инде. Ничәдер 100 ел моңа. Ташкент үзе относительно яшь шәһәр инде ул. Но менә бу мәдрәсә иске бина. Советский конструктивизм Монысы среднеазиатский стиль бит инде. Күрәсездер. Шәһәрнең уртасында монда яңа бу сутка бер 25 этажлы төзелеп килә. И шушындый бухарский стиль. Мәдрәсәнең исеме Күкелдаш.

Ректорларына эләктем, ректорлар белән сөйләштем. Тәлгат Таҗетдинны беләм ди, дус без ди, Рабил Гайнетдинны беләм, Мөхәддәс Бибарсовны беләм, бөтенесе белән дуслар ди. Ректор бик ачык, матур иттереп сөйләште. Бик күркәм. Чәй эчәргә, ашарга чакырды мин. Бармадым инде, артык нагала булыр дип. Вот. Бик матур. Икенче этажлары да ә, шәкертләрне эшләтәләр. Утеплеттеләр. Бу утепление бит име? Ә нигә Ташкентта бит кызу, эссе. Нигә кирәк утеплять бергә? Кыш көне кирәк. Да, кыш көне монда суык мени? Мин сездә суык булмыйдыр дип уйлаганым. Шундый мотор күркәм. Мин әле Бухараларга бармадым, но Ташкенттагы бу мәдрәсә мин уже күңелне күтәрде, впечатлять итте бик. Субханаллах, күңелле, шатлыклы, бик матур. Тегедә тагы да матуррактыр әле. Шуңа юлларны дәвам итәбез, карыйбыз. Монда якында базар бар диделәр. Барып ашап килмичә булмый, көне буе йөрим инде мин. Гостиницадагы завтрак белән генә. Алай җөргә ярамый, хәл бетә башлады. Урамда 28-29 градус. О, турник. Турник күрәм икән, бруси белән кит алмыйм мин уже. Менә Чорсу базарына килеп җиттек. Бу самый главный знаменитый базар бит инде Ташкентның. И мөмкин, скорее всего, булырга Үзбәкстанның иң главный базары. Ну, гади тел белән әйткәндә, как всегда, туристлар да акча эшләргә телиләр инде, шуңа монда Бейелер особо накручены считается. Ну, ярак күреп китик. Вот, нәрсә булыр. Базарының куполлары күрәсезме? Күпме купол монда? Менә центральный купол да бар. Зур базар инде, огромный базар. Хәзер күрербез. Мин кергән әле ул Чорсуның борыны гына. Теге калдык, пыстык җирләре. Монысы менә основной район була бит инде. Чорсу

Ишек матур. Яхшы. Төрле җирдә төрле евро саталар монда. Гөмбәз дигән туалет 2000 сум. Монда тоже матур түбә астында.

Тәлинкәләр төрле. Өйгә кайтып, пишмакка куеп, карап сокланып утырга. Менә мин булдым үз вакытында Ташкентта дип. Янды бабайлар күп җирдә сокланды. Маса менә специальный биш бармак өчен. Даже савытлар да бар ташырга. Бөтен бар бар. Акча гына булсын. Инде Чурсу базарының алтын центры. Сразу күренеп тора, ничек аерыла. Чурсу Gold Center дигән. Монда фонтан да бар, отделка да башка. Богато, красиво. Круто ясалган инде монысы. Ә кереп карыйбыз алтыннарын, көмешләрен. Шундый кибетләр инде. Бутиклар. Тегендә алтын, монда алтын. Мин үзем фәлсәфәче кеше булгач, аңлый алмыйм менә бу алтынга, көмешкә тартылуны. Вообще башыма сыймый. Нигә кирәк ул алтын безгә? Нигә кирәк ул көмешләр безгә? Нигә кирәк ул җен ялтырап тора торган әйберне тәнгә эләктерү? Ул мин биология ягыннан аңлый алмыйм. Бәлки ниндидер эстетик рәхәте бардыр инде аның. Ләкин табигый яктан аңлап бетерә алмыйм. Нигә кирәк? Без былай да бик матур. Безнең гәүдәләребез бик күркәм. Менә шундый базар. Менә шундый стандартный базар инде. Бөтенесе чабалар, бөтенесе йөриләр. Әкренләп кенә берәбидән бик каты төртте. Самса алдым, самса кабак белән булып чыкты. Как ни странно, бик тәмле иде. Менә җөрим хәзер. карап, Чурсу базарының продукты бөлешен. Карый аласызмы? Шундый зур базар.

уже алдан пешкән токмач, алдан пешкән пилмен. Алдан әзер токмач апайтып кайнар суга салырга гына кирәк. Уже почти пешеп беткән. Карагыз. Дәр.

Карагыз, никадәр зур базар бу. Әле мин балкон астында, балконның астында карагыз күпме урын. Одновременно күпме кеше сата. Никадәр зур. Әкәмәт. Субханалла. Монда сатучылар үзләре генә бер 200-300 кешедер. Туш егетләр бит киләләрдә бәйләнәләр бит инде. Брат, что тебе надо? Брат, давай, я тебе тем угощу, этим угощу дип. Мен там миңа ничего не надо. Мен там, кроме одной вещи, что? Мен там чай надо. Ен это егет меня чаем угостил. Как она исеме? Вы были? Эй, Шамиш Карим.

Менә бу мәчетне күреп китик әле. Тарихи мәчет. Монда да сәүдә итәләр. Әле туктап бу мәчет тә түгел бугай. Опять ниндидер сәүдә үзәгенә ошаган. Казахлар әйтмеш сәүдә өе. Нәрсә микән бу? Крутой җегетләр, крутой посуда ясыйлар. Менә Алишер хәзер нәрсәләр ясыйчак. Үзенең инструменты белән. Күз тигезмәсәм. Сәдер маташа инде бу.

Балчык кайдан? Рөстәм. Рөстәм. Кайдан? Рөстәм. Рөстәм. Ферганадан? А тут Ташкентта нормальный балчык жуктыр. Сазгыдан. Ярар. Син заказчик мәллә? Йо, йо, эшләмә. Ә син эшлисең? Настя, чизәм.

Бер атнадан соң яңа ясап була да. Экологично. Экологично, да. Әп кенә төрле-төрле мотор әйберләр ясыйлар бит инде. Менә Алишер үзенең ясаган әйберләрен чыгарды. Ә бу элеккеге мәчет бинасында шушындый культурный центр карагыз. Иске җирләр калган. Чынлата. Күп шагыйрь.

Вот. Төрлесе. Төрле тарелкалар. Менә тегенде ясыйлар, монда саталар. Ишекләрне карагыз, нинди матур ишекләр.

Буламы? Крышка ясыйм ди. Профессионал инде бу. Карадым, матур гына сөйләштек. Хәзер бит инде китәм. Менә артта кала базар. Монда якында, якында бит относительно примерно 1 километрда мәдрәсә Баракхон бар. Шуны күреп килмәкчием, нәрсә икән. Аллага тапшырып киттем. Кырында чыкканда мәчеттә тора. Карагыз әле. Кирпичный кладкасы өстеннән чык мотор. Манарасы да аккуратный гына мотор итеп ясалган. Мин инде мәдрәсәгә ашыгам. Шуңа бу мәчеткә кереп тормыйм. Бу ахун Гузар абзый мәчете хөрмәтенә. Бәлки соңрак кереп карап чыгармын. Бик интересный постройка. Ә без юлны дәвам итәбез. Көмешкә чабып, җитшәм, җитшәм дип килдем бит инде. Менә бу мәдрәсәгә тоже огромный мәчет, мәдрәсә. Балалар уйный утыралар. Карагыз. Манарасы зачет, конечно. Мондый таза манара өчен Бу бик биек. Так. Менә мотор паркы да бар. Бишкә кадәр эшли дигән. Һәм аны ике монар икән шундый зур. Так. Карагыз менә монда. Монар отдельный икән. Зур проход дастан матур куполлары бар зур. Икенче манара. Ну, тагын бер дастан жараталар мин монда йөреп күрергә. По сути, бернинди кирәге дә матурлыгы да юк. Ләкин шул вакытта бер изюминка булып тора бу.

Сөйтіп болмайды. Мында тагын шундай копия. Зур купол. Шундый форматта Юнса хатын кызлар залы формасында ясалган. Мына бу мәчетнең зурлыгы, субханаллах.

Менә бу матур зур мәчетнең артында хәзер төзелә аннан дагын зуррак, аннан да гигантскийрак центр исламский цивилизации дигән. Белмим инде мәчет өстенә мәчет. Менә музей формасында булыр микән? Моны бу гигантский бер бу. Бу сөйләп бетергесез әкәмәт зур бу, җәмәгать. Әле артта бар мәдрәсә. Баракхон дигән Монда зур комплекс. Менә бу видео менә сез күрәсез. Мәчет миннән бер 100-150 метрлы күрәсезме кран эшли. Никадәр здоровенный бина салалар. Монысы мәдрәсә Баракхон. Якында болар бит урнашканнар. Һәм Баракхон мәдрәсәсенә кереп китә. Зур мәчет бу. Менә монда тагын бер комплекс. Тоже тарихи. Менә монда өченче комплекс. Артта дүртенчесе төзелә. Ә менә бусы мәдрәсә Баракхон. Кояшка каршы төшерәм инде. Хәзер күләгә керәм. Бусы 1600 елгы бина. Карагыз. Бу шулай бик серьезный, бик зур бина бу.

Урыннар белән бик я заманча ясалган. Ә ул мәдрәсә дип атала гына, һәр мәдрәсә түгел инде бу. Музейный экспонат. Карагыз. Мотор куполлары бар. Ну, Салды үзәге инде бу, торговый центр. Türlü türlü resimler, magnetler. Элек менә бу почмакларда һәрберсенә бер шәкерткә Коръән укырга, яшәргә урын бирелгән. Бүген ул торговый түшкә. Һәрбер кешенең үзенең мәнчик үзгәрә. Заманына туры килгән урынның ниләре, куллану сәбәпләре.

Кызыл балчыктан ясалган булса, болары тактадан. Ә бу кайчандыр михраб булган монда җыелып намаз укыганнар. Бүген монда сәүдә итәләр. Менә шулай, хөрмәтле дуслар. Заманы. Нәрсә әйтсәң дә, бик матур рәсемнәр күренә монда. Бик оригинальный угллардан, почмаклардан төшерелгән. Үзенчәлекле. Мин үзем рәсем төшерә яратам, шуңа әйтәсем килә. Үзенчә бик матур рәсемнәр бар. Бик яхшы ясалган рәсемнәр бар. Монда бераз качественныйрак әйберләр башка кибетләр белән чагыштырганда. Тырышыбрак ясалган. Ә балалар уйныйлар, ял итәләр. Менә советский девятиэтажкалар бит инде. Менә карагыз, дворлар ничек ясалган Ташкентта. То есть Ташкентта ике төрле тормышны аңларга кирәк бар. Берсе менә шушындый многоэтажкалар. Алар инде мондый шәһәрче тормыш алып баралар. Икенчеләре бит инде монда ул мәхәллә системалары. Мәхәллә системаларында инде бераз башкачарак тормыш. Анда авылча бирок. Ләкин относительно чиста, мотор. Теге совет йортларындагы үзенчә бер архитектура аерып тора. Карагыз менә тәрәзә кырларына. Үз вакытында әзрәк кенә үзгәрешләр керткәннәр. Менә бу әйтеп китик инде формат матурлыкны өсти. Бассейн торговый центрлар, бассейн яңа өйләр. Боларга бер 5 жыл гынадыр әле. Бик матур, бик күркәм. Аккуратно гына. Нәрсә әйтәсем килә, Казахстанда бөтен җирдә стоматология күрсәм, монда стоматологияне бик әз күрәм. Адым саен микрокредитный, финансовый һәм аеруча Казахстанда бит инде нине күрдем мин теге банкротстволар, ломбард, ой, ломбардлар күп иде инде анда. Метр саеннан бар диде, кайда гына барма. Монда Аллага шөкер андый вообще юк. Тыелганмы? Или халык ихтияҗы юкмы бу нәрсәгә? Белмим. Болай фактически Казахстан байрак. Акча ягыннан карасаң. Ләкин шул вакытта Үзбәкстанда Думнар матуррак мысын. Ләкин монда онытырга ярамый. Мин Казахстанның бит теге уртача шәһәрләрен генә карадым. Э, башкала булган Алматага әле барып җитмәдем мин. Сәфәремнең ахырында гына ул план Алматаны күрергә. Э, Үзбәкстанның беренче күргән шәһәре ул уже башкала. Шуңа тагын монда Чагыштыру бәлки хаталы да булырга мөмкин. Әгәр, хөрмәтле дусларым, чагыштырырга нәрсәндер телисез икән, исегездә калдырыгыз, һәрвакытта да ахырында гына чагыштырып була. Алла, нәрсәдер, кемнеңдер төтенгече шартлады. Әнә теге алда бара торган машинаны. Эй, ата да ата һаман. Шуңа тагын беркайчан да чагыштырырга ашыкмагыз, пока эш бетмәде. Эш беткәч кенә чагыштырып була. Шуңа мин дә сезгә төпле җавапны ахырында бирермен. Ничек икәнен. Светофорны чыгабыз, перекресткны. Монда инде шәһәр бөтен яктан да. Чабабыз, чабабыз. Лампочка бетте. Хәзер монда чыгабыз. Менә тагын бер мәчетне күреп китәбез хәзер. Вот. Сидзор Golden House дигән. Менә шундый. Бу буталмасам совет чорындагы думнарга ошаган бу. матур иттереп ясалган. Дәвам итәбез юлны. Мин барам Ташкентның иң зур мәчетенә. Аны сезгә күрсәтәсем килә. 19 километр булды бүген уже. Почти норма үтәлгән. Бер километр ярымнан килеп җитәм Казахстанның иң зур мәчетенә. Пока барам, может, тагын бер нинди кызык әйберләр күрербез. Сезгә күрсәтермен. Бәяләр кыйммәт кебек тоела миңа. Менә мисал өчен бер банан алдым, бер штук. Бер кефир алдым, 2,5 процентлы ярты литр. 11628 үзбәк сумы булды. Безнеңчә российский 94 рублей. Минемчә кыйммәтрәк кебек. 94 сумга бер бәләкәй кефир белән бер 3 штук банан алырга. Батып килә бит инде мин жүргән җирләр. Вот. Уже 21 километр шул Анхор елгасы белән мин йөзгән. Монысы бит инде үзенчә бер набережный. Мин менә бу мәчеткә барам бит инде. Ташкентның иң зур мәчете. Һәм менә бу телебашня. Телебашняга барып булмас инде бу. Хотя бы хренаутып китеп карап китермен. Менә Анкар елгасы, карагыз. Кабырстаны, кабырстаны, зират. Әзрәк кенә сезгә зиратны күрсәтеп алыйм. Карагыз, ничек матур, аккуратно гына кереп китәсең монда. Казахстанда үзегез күрдегез анда мавзолейлар. Һәм монда шундый матур кабер ташлары. Аккуратно гына. Хотя монда да мавзолей ошаган әйберләр бар. Менә шундыйрак. Бай кешеләр инде үзегез күрәсез ничек ясыйлар. Скамейкалар белән. Гадирәк кешеләрне бетон белән залив иттеләр просто. Еще да гадирәкләр әнә просто ни? Монда туфрак белән печәнне бутап салалар. кемнең ничек хәле бар сурәтлеләр дә бар икән караңыз сурәтлеләр дә бар монда урын җитми карагызчы кысык куйганнар доктор джонджи ниндидер нигер султанов акрам назарович егет татар кешесе кебек міне зиратлар. Күр аласыз зиратларында. Бу инде 90-нчы елларда күмелгән кешеләр. Менә шундый зират. Юлдашева Мадина Ахмедова, Юлдаш Руслан Ахметович. Апа 97 абзый 9 елда киткән.

Шуны чыгып укыйлар. Монда тагы менә шундый портал. Агачлар бик матур иттереп үсә, аккуратно гына киселә. И как всегда, агач баганалар, агач колонналар. Түшәмнәрен чик матур ясалган карагызлар. Оста иттереп, матур иттереп. Кибетләре бар, коверлар бар, если что. Шәп намаз укырга. Ташкентский телебашня шулай ялтырый. Ну, сөеп тора. Бик интересно. Анда менәргә 100 мең сум тирәс тора ди. Минем өчен артык зуррак акча инде ул. Бик тотмас идем янда акчаны. 100 меңгә мин монда бер сутка кунып чыгам. Бәлки арзанрак та булса, юлын барып менеп тә карармын. Менә инде Ташкентның телебашнясы. Дальше барырга хәлем юк, ардым. Карагыз. Өстә флаг селкенеп тора.

Өч йөз алтмыш биш метрмы? Өч йөз җитмеш метрмы шушы башны? Монда шәһәр. Чабалар, куалар. Ә мин кайтам хостелга. Метрога утырып хәзер. Дуслар, Аллаһа шөкер. Кайтып җиттем. Хәзер үземнең хостелга керәм. Күп Йөрелде бүген. 26 километрдан уздылды. Э, күбесе бит инде уйлыйлар, сәяхәт ул рәхәттер инде. Җәмәгать сәяхәте ул Төркиянең пляжында җал итү түгел, сәяхәт ул бер туктаусыз йөрү. 26 километр. Мин уртача шул 20, 25, 26, 30 да чака кай вакытта. Вот, шуңа җиңел эш түгел сәяхәт. Менә организмга бик файдалы, дип өметләнәм. Менә мин шушы урыннан чыгып киткән идем. Иртәнге 10-да сәгать 10-нчы китте. Скоро кайтып та җитәм бит инде, Алла теләсә. Менә уже керәм, минем ишек. Шуңа дагын сәяхәтнең нинди файдалары бар дисәгез, организмга файдалы. Төркиядә яр буенда ашап ятып тазарып ятмыйсың анда.

Бераз сарандыгым да бардыр. Ләкин инде акчаны әзрәк белеп тотырга кирәк, дуслар. Бөтен юлын тотып бетереп ярамый. Сей, салам алейкум, чу Татарстан. Салам алейкум, Татарстан. Все, китте. Бу Египет җигете. Шундый матур рәсемнәр бар безнең хостелда. Хостелның хуҗасы художник, үзе ясый бөтен җирдә. Бик матур. Шундый рәсемнәр. Төрле бүлмәләрдә төрле рәсемнәр. Монда инде килгән кешеләр ясыйлар үз рәсемнәрен. Бу Бабур хуҗасы үзе рәссам дигән. Шундый рәсемнәр андерграунд язып куйган. Жоқ, Казанга сәлем, Уфага сәлем. Ул үзе татар җегете, Уфадан ди. Сәламнәр әйтә.

Амин. Барабыз бит инде, әкренләп кенә карап безнең Ташкентларны. Всем салам. Да. Всем новокузнечанам салям, да? Всем новокузнечанам. Всей Сибири салам. Да. Сибирский. Вот. Хәзер ул безгә күрсәтә Иван Ахлобыстин эшләгән чиркәүне. Ул бит Иван Ахлобыстин элек Батюшка булган. Да. Вот. Аның монда чиркәве бик зур чиркәү ди. Күреп китергә нинди икән. Ташкентта чиркәүләр бар икән. Дустым монда эшли. Күреп китәбез бу чиркәүне. Бу главный православный чиркәү. Батюшканың дусты. Менә күрербез фонтаннар. И монда кереп китәбез бит инде. Бик матур итеп территорияләр каралган. Батюшка сөйләшеп тора. Садакаларга да кыла торган. Вот монда кибетләре. Монда тоже кибет бугай ниндидер. Бик матур ясалган, каралган. Иван Ахлавистин артист шушында служить иткән бит инде батюшка булып. Әнә даже не бар.